A fy mam, dad a fy brawd fi. Sawl blwyddyn chi 'di bod fan hyn de? Ydy hwn yn rhywbeth newydd i'r teulu neu...? Na, chwech blynedd ni wedi neud e. O waw! Yym a ni wedi dechre yym ar ôl fi wedi colli y health fi a troi bwyd a lifestyle a yym
mynd yn garneg a mynd yn garn- organic a vegan yym fi wedi like uh, reverse uh, uh, fibromyalgia. O oh, waw, arbennig! Ie. Yeah. Yeah. Felly mae'r siop mae mewn ffordd wedi achub dy iechyd i mewn ffordd, yn dweud, ti wedi gallu gweld beth sy'n gael o ran gallu bwyta, pethau, gallu yfed ac yn y blaen. Ie. Yeah, o, oh, yeah.
ffantastig.
A falle eisiau cynnig yr gwahaniaeth hyn wedyn i'r gymuned ac yn y blaen, a cynnig y, y cynnyrch arbennig yma, achos chi chi gweld yr fideos fain o wahaniaeth a bethe gwahanol sydd yn y siop 'ma, felly chi'n gweld hynny'n bwysig? Ie, ie, a ma' ma' pobl yym ma' lot o intolerances uh, gyda pobl um, a ni'n helpu pobl yn, yn mynd trwyddo nhw. Ie, yeah, mynd trwy'r y, y journey. Yeah, Mae'n braf i pobl yn y gymuned i wybod am y siop 'ma hefyd, fi'n teimlo, a bod nhw'n gwybod bod rhywun i gael i sgwrsio achos yn amlwg ti 'di bod trwyddo fe dy hunan. Felly mae'n braf i pobl i i gallu siarad achos mae siarad yn bwysig yndyw e? A fel chi'n gweud, 'ych chi'n hapus i helpu pobl wedyn. Ie, ie, a mae Mike yym mae Mike a Mam hefyd wedi yym cael heart condition a... Pryd o- o ie, pryd oedd yn i'n ifanc roedd yy heart condition 'da fi. O waw. Ac yym
wrth i yy ife Pedwar, na, abathi saith blynyddoedd yn ôl, uh, yn ôl a roedd y doc, roedd y meddyg yn gweud, you know, ti'n ddim yn edrych yn dda. And then, uh, pedwar blwyddyn yn ôl, pryd, a, ar ôl, you know, gwahanol popeth a gwahanol y diet a popeth. Yeah. A roedd y meddyg yn gweud, ti'n perffaith, ti'n edrych yn dda iawn. Oh, fantastic! So, yeah. um, Umm next decade they were uh, expecting me to have surgery ac dim, dim nawr fi'n... Bois bach! Yeah, Felly yeah. un peth i ti, mae'r siop yma fel wedi dangos i ti pethau gwahanol ti'n lli trial i lli helpu i ti chi si? Yeah, yeah. Waw, ffantastig!
Mae hwn fel gwerthu y ffordd yn digwydd fel ym Mhortadawe fan hyn. Arbennig!

Nôl ar ddechre cyfnod clo pan oedd popeth yn anodd iawn, oedd lot o click and collect yn digwydd a chwarae teg o chi hefyd yn neud bocsys. A felly allwch chi sôn am hwn, ydi hwn dal yn parhau y bocsys yma? Be be sy'n digwydd nawr? Ie so ni'n yym ni'n ne- neud deliveries a dydd Llun a dydd yym Mawrth a ma' pobl gallu pigo lan bocsys hefyd. ond ni yn agor, so ma' ma' pobl yn dall- gallu dod i mewn i siop hefyd i cael chat a Ffantastig. siop a yym advice a ie mae'n lyfli nawr i cael yy tipyn bach o normality. Ie. Yym a gweld gweld pobl. Ie. Ie. a pobl gy- gallu dod mewn eto nawr i cael coffi 'da ni a co- coffi take away. Ie. Yym a mae'n jyst ie fel mae Callum yn dweud mae'n neis i bod back you know Norm, Norman Lish. Ie! Yn amlwg, chi'ch dau yn gallu siarad Cymraeg fan hyn, ond yn esbonio chi'ch stori chi o shwt chi wedi cyrraedd fan hyn? Ar ôl gadael ysgol gynradd, wel, dwy o ni wedi colli Cymraeg, achos ni wedi mynd i Cwm Tawe. Ie. Yym, ar ôl agor y siop, roedd pobl yn dod mewn eto, yn siarad Gymraeg 'da ni, o, gofyn ni os ti'n siarad Cymraeg, and then ni wedi co- yy codi fe lan eto, ife?
Ie, ie, ni wedi dechrau lan, a,
ie, fi'n mwynhau siarad Cymraeg, fi yy fi'n mwy o Wenglish, ond... Ie, ma' hynny'n iawn, yn dyw e, ch'mod? Ie. Ie.
Mae'n braf gallu cymdeithasu yn yn y Gymrâg, enwedig os ma'r cwsmeriaid fel yn gofyn amdano fe, fel, Mae teimlo'n ffantastig wedyn bod chi'n gallu siarad nôl gyda nhw, yndyfe? O, ie. Mae gwyneb nhw nhw yn... Um, oh, kind of, arbennig. Ie, yeah, brighten, yeah. like, brighten up. It's, it's lovely. Pam gwen, ie. Yeah. Yeah.
Ond mae'n braf yn dyfa, ond mae rhai pobl yn hapusach i siarad yn Gymraeg sy'n ffantastig a bod chi'n gallu cynnig hyn nawr. Yn wedig ar ôl colli'r iaith yn gyfan gwbl a nawr mynd ôl i siarad e. Mm -hmm. A mae sawl pobl yn dod mewn

Felly, os mae rhywun eisiau ymweld â'r siop, pryd chi ar agor, pryd mae pobl yn gallu dod? So, ni'n agor uh, dydd Mawrth i dydd Gwener, um, 10 till 4, a um, mae Facebook page dyn ni a Instagram page dyn ni hefyd, os ti moyn um, order um, box i pigo lan neu delivery, ti'n gallu... Um, neges mewn.
Yeah, neges mewn.